Ka hoki nei au ki te mauri o tōku waka o Mātaatua Puketauaki ki a Ngāti Awa. Tāwhio au ki a Tangi Haruru ki te rae rā kōhi ki Arowhatapi. Ki te mānuka tū tahi ki Whakatāne ki Āpanui ko te mauri i herea mai nei hei whakaoho ake i tōku moe ko Kokoia e ara e. Ko reira ka hāngai pū Ā, ko te mauri e kōrerotia nei, arā, ko te mauri o Mōtītī. Ā, he kaupapa nui tēnei, otirā kua roa nei e noho tōtara wāhirua ana tēnei ō tātou hapū nei a Te Patuai nō reira ka aroha ki a rātou nā te aha rātou i wehe ai, ā, nā te tokoiti noa iho i whakararū ai. Nā te aha, nā te pūtea, ki tāku nei titiro, ki wēnei āhuatanga. Engari, mai rā anō, ko te kaupapa nui o Mōtītī, otirā ko te kotahitanga, o te patuwai, mai Mōtītī ki Pupuaruhe, mai Pupuaruhe ki Mōtītī, kotahi tonu ā, ko rātou ko te patuwai. Ā, ko te kaupapa nui o tēnei wā, ā, tērā e whakatakotoria ana e tēnā whānau i ōna kōrero, e tēnā whānau i ōna kōrero, ā, tērā kia mārāma ai te Taraipiunara o Waitangi Nō wai te mana o Mōtītī, nō wai te mana o Te Patuwai? Nō reira ka mihi ki a rātou te hunga e whakautu nei i ngā pātai i whakatakotoria e te hunga nā rātou te kēhi i whakatakotoria ki mua i te aroaro o Te Tai Pūnara. He aha ngā pātai? Ko tō rātou pātai, e hapua a Te Patuwai nō Ngāti Awa? Kātahi, ā, nō te rohe moana kē te mana hei kōrero mō Te Whatuwai me mō Tītī. Nō reira, koinei ngā pātai nui, ā, mai i te tīmatatanga mai o te Kōti, i, kua whakahaere kētia e ia tōna kotahi wiki tuatahi, ā, ki te hunga nā rātou nei te kēhi. He nui ngā kōrero, ā, he nui ngā kaupapa i whakatakotoria, ā, hei niki, hei whakaaro ake mā te tapatū hai whānui tonu. Engari i te mutunga iho o te rā, ā, kāre he puta he, he painga. Ā, koir ā te tirohanga nui, ka kōrerotia he kōrero, engari he aha te painga kei muri ake, hei painga mō te iwi. He painga whakakotahi nei te hapū, he aha ake rānei. Nō reira, ki, i ōku whakaaro, tutū ana te puehu. Ā, te wiki tuatahi o te kawenga, o ā rātou kōrero, arā, te hunga nā rātou te kēhi, ā, i roto kē hoki rātou i te mura o te ahi. Nō reira, ka, ka tangi au, ā, ki a rātou, ka tangi anō au, ā, ā, ki te hunga o te, te taraipara, i te patu ai, ā, me Te Rūnanga o Ngāti Awa e ngana nei ki te whakatakahuri te waka, ā, otirā ki te waka o te Kotahitanga. Koinā te mea nui. Ā, nō reira, ā, i tēnei wiki, ā, kua āhua tau haere. Arā te tutuehutanga o te puehu, tū te ihiihi, tū te wanawana. Āe, ka aroha ake. Hoi anō, kua nā te mea kōti kē te wāhanga ki te rohe moana me te hunga nā rātou i tukuna mai tēnei kēhi ki te Tarāipū nā rā Waitangi. Ahakoa e rua ngā rōpū, kotahi tonu ngā tāngata. Ā, nō reira, ko te Patuwai whānui me ōna whānau, e whakatakoto ana i ō rātou kōrero, ā, i ō rātou nā whakapapa, ā, i ā rātou pānga, ā, otirā, kia mārāma ai te Taraipiunara, e, e, ko te mana o te Patuwai, kei a te Patuwai. Ahakoa ki mōtītī, ahakoa ki Whakatāne rānei, ahakoa kei hia, Ngā uri o te patuai e noho ana rānei. Koinā tētahi tirohanga ki ōku whakaaro mō tēnei wiki. Kia ū, kia mārama ai, otirā te Taraipiunara o Waitangi kei ngā whānau kē. a te mana o Mōtītī. I raro i te taraipuna o Piki, o Waitangi, kua riro mā tērā marae ātea ia whānau e whakaputa i ōna whakaaro. Tautohe atu, tautohe mai, taututetute atu, taututetute mai, whakawhiti kōrero atu, whakawhiti kōrero mai. Ātaahua ngā kōrero. Me kī, i tēnei rā, ki tāku titiro, kua puta ngā whakapapa. Nō reira, kei te kī ake nei te patuwai whānui i raro i te Taraipara, he hapū te patuwai nō Ngāti Awa. He hapū te patuwai mō te waka o Mātaatua, mai i ngā kurī a Whāreritihira. Ka noho. a te moutere mō TT i raro i wēnei rārangi korero i kōrerongia ai e Muriwai. Ā, nō reira koinā tētahi ātaahuatanga o tēnei rā. Otirā i tīmata mai te mane, a koinei te rā whakamutunga, ā, otirā ki ōku whakaaro, ko oti kē te whakautuutu. Otirā tuatahi he hapū a Te Patuai nō Ngāti Awa, he hapū a Te Patuai nō te waka o Mātaatua, ā, ko te ahi kā o Mōtītī kei raro tonu i te mana o te taraipara o Te Patuai. Kei te kōmiti whakahaere o ngā marae hoki. Kei te ahi kā, ahakoa ki tai, ahakoa ki uta rānei. Ahakoa ki waho rānei a te patua e noho ana, kāre he wehenga, kāre he wehenga. Nau te whenua, nau te hapū, nau te moutere, nau te kaupapa. Ā, nō reira, koirā tētahi ātaahuatanga ka kite nei tātou i tēnei rangi. Ā, i reira anō ētahi o ngā hapū o Ngāti Awa, ā, i reira hoki te rūnanga, ā, i reira anō ētahi o ngā whanaunga o Ngāi Tauwhao, te wāhanga ki a Ngāi Tauwhao, ā, e noho mai ana rātou i tērā taha o Ōmōtītī. Kei pōhēhē tātou, ā, ko tāu, ko Ngāti Awa, ko tāu, ko te patua anahe, kei te moutere Ōmōtītī e noho ana. Karekau, kei reira hoki a Ngāi Tauwhao. Ā, te wāhanga anō ki a tāua, ki a Rangitupukiwaho. Te wahanga ki a Toroa, Ruaihona, Tahinga o te Ra, Awanuiarangi, Rongotangiawa, Irapeke, na Irapeke ko Tamatearehe, ko Taiwhakaea, ko Te Kura Tapirirangi, na Te Kura Tapirirangi, ana, ko ia, ko Tauwhao, ko ratou, ko tatou, no reira kotahi tonu ko Te Patuwai, ko tatou ano ko ratou ko Ngai Tauwhao, ko ratou ano ko tatou ara ko Ngati Awa, ko Ngai Tauwhao, a. te patuai, nō reira, i konei anō rātou e tautoko ana te whakahē, te whakahē ai te kōrero a te rohe moana, ko rātou te mana kōrero, ā, hei kawe i te mana o te patuai me te mana kōrero a Momo Tītī. Ā, hei māngai kōrero ki te Karauna, hei māngai kōrero ahakoa ki hea e kōrero haere ai, Ā, kei a Te Rohe Moana te kōrero karekau ki te whakahēngia tērā e tēnā whānau, e tēnā whānau, ngā whānau e hia nei 60 neke atu, ngā whānau o roto mai o Te Whatuwai e tū ana i te rangi nei kia rongo ai, kia rongona ai o rātou kōrero, ā, ko te mana kei a mātou, kei Te Whatuwai, ā, uta, tai, ā, otirā, ā, i raro i te mana. o te iwi nei o Ngāti Awa. Nō reira, koirā tāku mō tēnei wā. Otirā ko te hei kōrero whakatepe, kotahi noa iho te wiki kei te toi. Hei te marama o Tīhema mai te toru ki te whitu, tērā ka tū te kēhi whakamutunga ki runga ki tērā o tātou marae, arā ki te mānuka tūtahi. ā, hei konā, ā, kua riro mā ngā pūkenga, ā, mā ngā tohunga, ngā mātanga o Ngāti Awa, o Te Patuwai hei tū, hei kōrero, hei whakatakoto, ā, i ngā, ngā hītoria, ā, tērā e pā ana ki te tipuna nei i a, i a Te Hapū. ā, otirā hei whakataki ake i te āhuatanga o tērā wiki, ā, kua āhua pēnei ngā kōrero, nā, nā, ā, ka tīmata mai te whakapapa i Awaniārangi tuatahi, ā, ngā hīkoitanga o te tipuna nei ki ngā wāhi katoa o te motu, ā, te whānautanga mai o Ngāti Awa ki tēnei rohe, otirā te whānautanga mai mai Awaniārangi tuatahi ki te waka o Mātaatua. Mai te waka, ā, ki te hapū e kōrerotia nei a Te Patuwai me tōna takenga mai. Otirā te whānautanga mai o te hapū tangata tipuna nei, ā, i roto i te rohe o Hiwa. Ā, tōna neketanga ki Ōwhakatoro, ā, otirā tōna pānga ki a Rākeihopukia, tērā ki roto i a Tāwia Te Teko, ā, otirā tōna hīkoitanga i te taha o Marua Haerea, arā, ko Ngāti Whakahemo tērā. Ā, otirā, mai Ōhiwa ki Whakatāne, mai Whakatāne ki Te Awa o te Atua, kātahi ka huri, ā, ā, ki te moana. Ā, ka tau atu a Marua haere ki Pukehina rāua rāua ko te hapū, engari a te hapū nei haere tonu ake, ā, ka tau rā anō ia ki, ki Mōtītī. Ka karakiatia tōna karakia hiki tapu o Waitaha, ana ka noho, ā, te patu ai ki reira, ā, tae noa ki tēnei rā. On, ā, 16 ngā whakatipuranga e noho ahikā ana, a Te Whatuwai ki runga i te moutere nei o Mōtītī. Koinei te wiki whakamutunga a me ōna kōrero hei whakatakoto, hei whakaaro ake, hei wānanga, hei wetewete a ngā kōrero whānui, whaiti, whāroa rānei a e pā ana ki a tāua, ki a Ngāti Awa. Nō reira, a koinei a wēnei kōrero, a ka ko ahau, a ko tae mai, Ahau i te rangi nei ki te tautoko mātau katoa, ngā hapū tātau mā ngā mea i tae ā-tinana mai, ngā mea kāre tae mai kei te pai, ngā whakaaro wairua kei konei, otirā e tautoko ana te āhuatanga ki te rūnanga, e tautoko ana te āhuatanga ki tō tātau iwi, otirā ko tōna kōrero puta ua ki te maunga he ngarara tāna kai, ā, ko Ngāti Awa te iwi, te toki, te tangatanga i te rā. I tēnei rā kei te kitea atu au e, e, te toki e, e wawara ana, ā, te toki e, e, e karawhiu ana, ā, te toki e, e, e mauri tau ana. Kia mauri tau ai te mana mōtītī me te hapū o te patuae.